Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Xi Qrajt dan l-Aħħar. Magħna llum għandna lil Achille Mizzi, li minn kmieni stinka biex daħħal fil-poeżija Maltija il-kurrenti tal-letteratura moderna dinjija u mexxa 'l quddiem l-ilsien Malti bħala għodda letterarja. Għal bosta snin huwa rebaħ il-Premju Letterarju għall-Poeżija. Fl-2009 ġie ppubblikat The Essential Achille Mizzi, volum ta' poeżiji tiegħu maqlubin għall-Ingliż mill-Professur Peter Serracino Inglott. Fuq medda ta' aktar minn 50 sena huwa ppubblika seba' ġabriet ta' poeżija u fl-2011 huwa nħatar membru tal-Ordni tal-Mertu għall-kontribut tiegħu fil-qasam tal-letteratura Maltija. Allura Achille, tgħidilna ftit xi qrajt dan l-aħħar? L-ewwel nett nirringrazzjak tal-istedina tiegħek li ġibtni f'dal post li tant huwa għażiż għalija għaliex hawn ikkonservati tant kotba prezzjużi u tant manuskritti. U t-tieni anke li nista' nitħaddet fuq is-suġġett magħżul. Il-ktieb magħżul tiegħi, ċoe kotba għaliex huwa sett ta' tnej, huwa dwar Dorin Micallef, Il-ħajja u x-xogħol ta' Doreen Micallef u u għażilt dan il-ktieb għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett, lil Doreen kont nafha personalment. Fil-Moviment Qawmien Letterarju jiena kont wieħed mill-esponenti tal-Moviment Qawmien Letterarju illi kien jikkonsisti fl-aqwa kittieba li biċċa kbira minnhom għadhom ħajjin u li għamlu mewġa ġdida fil-letteratura Maltija u Doreen għalkemm kienet għadha żgħira imma kienet tissieħeb magħna u kienet ġa bdiet tikteb ta' tmintax-il sena kienet prekoċi immens, intelliġentissma u kienet ġa bdiet tipproduċi l-kotba tal-poeżija li hi famuża għalihom. Qed tifhem? U l-poeżiji tagħha għalfejn jolqtuk b'mod partikolari? Il-poeżija tiegħi tagħha jolqtuni għaliex huma viċin ħafna tal-poeżija tiegħi f'ċertu sens. Voldiri għalkemm jiena kont ili li bdejt, l-ewwel ktieb li ħriġt kien fil-67, 67, kien jismu L-Għar tal-Enimmi, qed tifhem? U kienet qratu u tgħidx kemm kienet tfaħħar dak li ktibt u naħseb li sa ċertu punt influwenzajtha ħafna lilha, lil Doreen. U barra minn hekk għażilt lil Doreen għaliex dawn il-ktieb illi huma illi huwa set illi huwa set ta' tnej ħareġ mill-Akkademja tal-Malti ukoll mill-Klabb Kotba Maltin u ħareġ bħala omaġġ lil Doreen Micallef. Tgħidli għaliex? Għaliex is-sede tal-Akkademja kienet id-dar tagħha. Tgħidli kif ġiet għandkom? Għaliex meta Doreen mietet, Wara ċertu żmien, peress li hi ma kellhiex viċini tagħha qraba, kienu marru xi wħud minn tal-Akkademja u raw, xi wħud diġà kienu ħbieb tagħha, tifhem, u raw id-dar tagħha li kienet miżerabbli għaliex, kważi kważi kienet fi stat ta' abbandun u anke hi sfortunatament Doreen fl-aħħar ukoll spiċċat fi stat li m'huwa xejn sabiħ, tifhem, imħabba l-marda li kellha għax kienet mardet bil-kanser u ma kinitx tikkura ruħha u meta marru d-dar sabu Ħafna mediċini qas kienet toħodhom, injezzjonijiet, eċċetera. Dawn huma sejjer interessanti ħafna għalhekk inħeġġu lit-telespettaturi biex imorru jfittxuhom dawn il-kotba u x'hekk għax ħajkonna nikkonkludu hawnhekk. Grazzi ħafna talli kont magħna Kille. Nirringrazzjaw lilkom talli segwejtuna. Infakkrukom fil-kompetizzjoni tagħna, agħmlu like tal-Facebook page National Book Council Malta u iktbulna dwar x'qegħdin taqraw dan l-aħħar. Fl-aħħar ta' dan l-istaġun, xi ħadd minnkom se jiġi hawn u jgħidilna dwar dak il-ktieb.